Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah zumhnak nganpi kan ngei. Kan YouTube channel in nan kutneu kan rak in tlaih ṭhan hna. January ni hleili thawng hi kum kul kum nga thawng chimnak. UFC fighter Chin Laipa Joshua Van cu a sangmi conglawmhnak laksawng Hall of Fame Award timi laksawng an pek. Mah laksawng a petu hna hi Joshua Van Flyweight champion a rak sinak Fury FC nih upatnak laksawng an pekmi a si tiah kan theih. Mah laksawng hi Chin champion kip nih an hmuhmi a si lo. Zeiruangah Joshua Van nih hi laksawng a hmuh khawh ti ahcun Fury FC zaanglek puai in professional ceihnak tiang a phan kho i UFC tiang a phan khomi fighter pakhat te lawng a si caah Atu bantuk upatnak laksawng a sunglawimi an pekmi hi a si ti an langhter. Mah FC in zu FC tiang a phan khomi midang hohmanh an um rih lo tiah kan theih. Chin Lai miphun kan sinak le Myanmar rammi kan sinak in lawmhpi lo awk a ṭha lo i lung a hmui tuk hringhran. Mah nakin tampi deuhdeuh in hlawhtlinnak sangpi hmu chin lengmang hram sehlaw UFC ah campion tiang a la khomi saram seh tiah Chin miphun nih duhsaknak nganpi kan in pek kan pek fawn. Myanmar ram Myanmar ram Myanmar rampi laifang sakain ram ṭhen ah ramkomh dirhmun zung kan kan chiah lai tiah kan chiah lai tiah Nzuzi nih an thanh. Mipi hna he hmunkhat ah harsatnak kan hmaichonṭi hna lai tiah Nzuzi nih cun a chim. Ramkomh dirhmun zung khaan hna atu thlachung ah kan hun hna lai. Mipi lei ukhruainak zong kan thok chih colh lai tiah Nzuzi sinin kan theih. SAC nih khuapi sawmthum sawmthum pasarih a rak ukmi sakainram ṭhen ah peng ṭhen tlawmpal lawng ṭha tein a uk khawh cang tiah Nzuzi nih cun a langhter chap. PDF le PDF le hawikom phu hriamtlai an thazaang ṭhawnnak sakainram ṭhen chung khuapi peng hna cu Ṭhiṭan, Indo, Kawlin, Pinlebu, Myaing, Kani, pale, khin-u, uatlat ti bantuk peng pakua hna cu a zapi tein kan sung dih cang tiah ralhrang nih an rak langhter bal. Khareni ramkulh Bolokhe khuapi in motor in a chuahmi sac ralkap pawl cu tualchung hriamtlai phu nih bom puahhnawh in an kah hna i minung pahra an thi, hriamnam zeimawzat zong an lak chih tiah KA Chief of Staff nih a langhter. January ni hleihnih zinglei suimilam pasarih hrawngah Bolokhe khuapi in rallam sel ah a chuahmi sac ralkap pawl cu Mongta Huanpalan kar ah Karen ni hriamtlai phu nih bom an puah hnawh hna i hriam in an kah chih hna hnuah ralhrang pahra hrawng an thahnak hna le ralhrang hriamnam zemzet laknak kong an langhter. Karen nih hriamtlai phu nih Mawngta Uanpalan kar ah rallam sialmi sac ralkap pawl bom puah hnawh in an kah hna hnu ah sac ralkap nih hriamngan in an kah len hna nain mipi hriamtlai phu hna cu hliamtuar le thi lo an um lo hmunhimnak ah himdam tein an um khawh tiah an langhter. Makwe ramṭhen Pok peng Khainlel khua palik sakhan in sac palek pakhat cu hriamnam i put in mipi sinah aa fonhnak kong Pokokku pengkomh Bata Lian hleihnih nih an langhter. January nili ni ah khan Khainlel palik sakhan in sac palik pakhat cu G3 meithal pakhat, G3 kuan sale sawmriat, kuan bawm pahnih le kutcheh bawm pakhat i put in Pokokku pengkomh buṭa lian hleihnih sinah aa fonh tiah an langhter. Mah bantuk ṭhiamṭhiam in January nihlei khat chun ah Magway ramṭhen Ṭhilim peng palek zung in sac palek Ne Myo Lin cu MA kuanza le sawm le paruk, arṭhi pakhat le kutcheh bom pakhat i put in Ṭhilim peng mipi ukhruaitu phu sinah aa fonh tiah an langhter. Ṭhilim khuapi chung ah Hin sac ralkap palik le pyusawh ṭhi inn zahnih hrawng an um men lai tiah an zumh. An chungkhar dihlak fonh ahhin zaruk hrawng an si kho men. Khuapi chung ahhin anmah lawng an taang cang, tiah Ṭhi Lin peng tualchung mi nih cun an langhter. CDF a su Chin ralkap thar a wei nganak training kaimi hna cu January ni hra ah an tuahmi training lim ni ah biakamnak fek an tuah lio hmanthlak social media an hun langhter. CDF a su Chin hi Magway ram ṭhen a um Magway ram ṭhen ah a ummi an si i Chin national flag he Zoh ah an i dawh hringhran. Chin State Falek kan timi kha cu arfi pakua lawng a ummi a si i Chin State peng pakua lawng a huap. Peng pakua ding in an rak tuahmi a si. Cucaah a suchin Kawlrawn lei ummi a huap kho ti hna lo. Chin National Falek cu hmun kip ramkip a ummi Chin miphun dihlak ah kan huap. Cucaah hmunrawn a ummi Sidek a suchin nih Chin miphun pakhat an sinak fek te i tlaih in Chin National Flag hi an hmannak a si tiah kan theih. Thantlang khuapi lak kahdohnak ah CDF KK ralkap pahnih an nunnak a liam tiah kan theih. Chinram Thantlang peng khuapi lak kahdohnak ah CDF KK ralkap pahnih Tanṭhun Awng le Salai Thang Sawm Mang cu ramleng miphun caah nunnak an pek tiah CDF KK nih ngaihchiatnak cathanh an hun langhter. Thantlang khuachung kahnak ah nunnak a pemi sidep kekezi pahnih hi nikum December ni kul nili thonghnih kum kul kum li lio ah khan ram le miphun caah nunnak an pek tiah kan theih. Tidim, tidim mipi An thilri pawl hmunhimnak ah an zaam i mipi zong zeimawzat an zaam pah cang tiah kan theih. Tidim khuapi cu kahdohnak a um lai tiah Tidim khuachung ah thawngpang a len hnuah mah bantuk in an thilri an zaampi le mipi zeimawzat zong an zaam tiah kan theih. Tidim peng ah hin hriamtlai pathum an um.

Tidim peng chungah hriamtlai pathum an um. Tidim khuapi kha an ta cio dih a si. Bianabia ah PDF Zoland nih Tidim khuapi lak dingin kahdohnak dain khan sehlaw amaha mei a simi aa sawm hna lai i kahdohnak an tuah ko lai. Cun CDF sizin zong nih Tidim khuapi laknak kahdoh tuah sehlaw dankhan a tuah lai i amaha mei a simi ralkap phu dang kha aa sawm hna lai i an kah ko lai. Mah cu vom rih seh. Chinram tawngpain lei atu Thantlang le Thantlang ramri tiang a rak phanmi AA pawl zong hi Sihni pawl hruaitu nih an chim pengmi cu mahameih kan sinak an ral tuk an rak in bawm ti kha a si ko. AA nih mah AA, AA he mahameih kan si caah Chin ram khoika hmun paoh ah ral tuk a thiang an ti i AA cu Cinduai ah, Matupi ah, Mindat ah, Lailenpi ah, Capaw ah, Tikhan CB nih ka kip ah ral tuk ah an i kalpi hna. Mah kha CB nih kan palh lo an ti. Mah a dik ko ahcun tidim khuapi laknak ah Phi-diep zolan nih CBE som sehlaw ti diam la hna sehlaw a thiangmi si. CDF sii nih bianabia ah amaha mei a simi i som sehlaw ti dim khuapi laknak kahdohnak tuah sehlaw a thiangmi a si. Ti dim cu ti dim pengpi ti dim peng dihlak mipi ta a si. Halkha zong halkha miphun ta lawng a si lo. Chin mipi kan khulipi a si. Annih le bang cu tidin peng chung ciocio an si hna rih cu mu. Cucaah AA nih AA he mahameih kan si tiin AA Chinram chungah luhpi in ralhrang lawng do loin kanmah sisi ralkap tiang an kan thah an kan tlaih mah dirhmun kha kan tong ko. Cucaah Mahameih sinak in rianṭuan timi kha pemh hna u sih law tuah hna u sih. Nang na hmunram kei ka hmunram ti a um lo. Chinram dihlak kha Chin mipi dihlak nan ta a si ko. Cucaah khua fakpi in ruat hna u sih law hmailei ahcun a piikpaak um loin Chinram dihlak caah phu pakhat ah dir in kan ram caah rianṭuan hna u sih. Miphun dang i bochan cu miphun dang sal ah taannak a si. Mi naa bochan paoh cun naa bochanmi sal ah na taang peng lai.